Mill-Gaming Authority għandi lil Kane Sajd miegħi kemm qed nieħu gost li diġà ehm, għandi l-konoxxenza tiegħu għadna nitkellmu ftit u żgur mhux forsi ħad tkun sezzjoni verament interessanti. Il-lob tal-azzard. U ħa nitkellem b'mod ġenerali ta' mhux biss fuq l-anzjani iżda wkoll fuq il-logħob tal-azzard li aħna bħala familji Maltin u Għawdxin donnu illi aħna imdakkrin illi nilagħbu. Il-logħob huwa sabiħ illi tilgħab, fih il-vantaġġi tiegħu, però mbagħad kif jaf kulħadd fl-eseġerazzjoni bħal kull kollox fih l-iżvantaġġi tiegħu. Eh, u għandi da suġġett, għalix xtaqt u koll, wara li ħanaraw din il-promozzjoni, nindunaw kem anki u koll it-tfal irridu nqodu attenti kem idumu fuq il-device taħħom xie jkunu għedin jamlu li eventualment dan għambat minn loba normali, lob eh, komuni. Eventualment daw meta jikbru bdew ifittxu lob differenti fejn iħallilhom ir-riżultat li jerbħu l-flus. Mhux hekk? Iżda mbagħad għandi servizz interessanti ħafna, il għaliex lill-anzjani tagħna, speċjalment dawk li jbatu bid-dimensja, qed iġegħluhom jilagħbu, imma jilagħbu games normali biex iħaddmu moħħhom. U allura xtaqt li niddiskuti anki wkoll dan is-suġġett. Ħa naraw dan is-servizz.
Tiftakar fi tfulitek kemm qattajt ħin tilgħab ma' sħabek f'xemx tiżred fil-vaganzi tas-sajf, xi logħba futbol jew ħarba jew noli fil-viċinanzi tad-dar, jew inkella tistkenn fid-dell tilgħab il-passju, xi logħba boċċi jew biż-żibeġ, u mbagħad min jaf kemm tiddejjaq meta jasal il-ħin biex titlaq 'il sħabek biex tmur tiekol. Iżda wliedna, Kif itqattgħu l-ħin liberu tagħhom? Bil-qiegħda l-ħin twil quddiem it-tablet jew inkella jilagħbu eċċessivament il-logħob diġitali b'użu rikorrenti tal-credit cards tagħna. Għalkemm moħħna mistrieħ li qegħdin taħt l-attenzjoni tagħna, jista' jkun li l-attività li qed jagħmlu qed tagħmel ħsara? Jista' għada pitada jkun hemm xi riperkussjonijiet? Qed inkunu konxji li jekk it-tfal tagħna jdumu għal ħafna ħin jilagħbu l-logħob diġitali, għada pitada jista' jwassal għal problemi iktar serji bħal vizzju tal-logħob tal-azzard li ħa tkun problema kbira kemm għalihom u kemm għal dawk ta' madwarhom. Oħloq bilanċ fil-ħajja ta' wliedek. L-interazzjoni fiżika mad-dinja t'hemm barra ser tgħinhom fl-iżvilupp soċjali tagħhom. Kun rebbieħ, agħraf il-limiti tiegħek.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
Ok sinjuri grazzi ħafna li qegħdin magħna, miegħi fl-istudios għandi lil Kane Said mill-Gaming Authority, merħba ħabib. Nsellimlek Karl u nsellem lit-telespettaturi kollha. Kemm qed nieħu gost niltaqa' miegħek. Dan huwa suġġett interessanti ħafna u fl-istess ħin irridu ngħidu illi mhuwiex xi dnub illi tilgħab, Imma illi inti jkollok kontroll tiegħek innifsek hija hija importanti u dan japplika għal kull suġġett ieħor, Kane, mhux hekk? Hekk hu, Karl.
Ara, biex nibda, ħa nagħti daqsxejn ta' sfond minn fejn ġej jiena. Mela, il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli, Responsible Gaming Foundation, bdiet fl-2014, Kien hemm kunsens parlamentari u din il-fondazzjoni taqa', kif għedt tajjeb ħafna inti, taħt il-kappa tal-Awtorità Maltija għal-Logħob, il-Malta Gaming Authority. X'inhuma l-għanijiet tagħna? L-għanijiet tagħna huma li nkomplu nwessgħu l-għarfien hemm barra rigward responsabilità kemm fil-logħob u kemm fil-logħob tal-azzard, kemm fil-gaming u kemm fil-gambling. Sadanittant inkomplu insaħħu r-riċerka hemm barra fuq is-suġġett, inkomplu nipprovdu, nappoġġjaw alternattivi għall-eċċessività fil-logħob u fil-logħob tal-azzard fost it-tfal, iż-żgħażagħ u l-adulti, l-anzjani, tagħna u permezz tas-servizzi ta' sapport tagħna nkunu ta' spalla għal min sfortunatament jiġi daru mal-ħajt minħabba l-eċċessività li twasslu għal patoloġija. Patoloġija xi tfisser Karl? Patoloġija meta l-persuna jibda jagħti l-unika importanza f'ħajtu li l-attività tal-logħob jew tal-logħob tal-azzard jonfoq aktar milli jmissu, iqatta' aktar ħin milli jmissu. Imma r-responsabilità, ir-responsabilità kif tidħol fl-attività tal-logħob tal-azzard per se? Ir-responsabilità tidħol jekk Jekk inti tagħmel limitu fuq il-baġit, limitu finanzjarju, u fuq il-ħin tiegħek li inti tqatta' f'każinos jew inkella f'gambling sites onlajn, hemmhekk ma fiha xejn ħażin, jiġifieri hija attività rikreazzjonali, ta' divertiment u soċjali wkoll, kemm għat-tfal, anzjani u iż-żgħażagħ tagħna. L-iżball, sfortunatament, il-problematiċi jibdew jinqalgħu meta jkun hemm eċċessività, naqbżu l-limitu ta' ħin fil-gaming fit-tfal tagħna, naqbżu l-limitu ta' ħin u ta' flus fil-gambling, fil-logħob tal-azzard, fiż-żgħażagħ u fl-anzjani tagħna. Imma Kif ħa nikkontrollaw? Hawnhekk fejn jidħlu t-tfal. Rajna l-filmat. Tkellimna, Karl, qabel l-intervista. Imma illum nafdah, nafdha, it-tifla, it-tifel tiegħi nafdhom joħorġu barra jilagħbu fit-triq kif konna nilagħbu f'dari. Hi problematika, hija issue, issue soċjali. Irid ikun hemm bilanċ. bilanċ bejn l-interazzjoni fiżika u dik virtwali fost it-tfal tagħna għax inkella jekk jintilef dak il-bilanċ illum insemmu każ tfajla ta' tmintax-il sena tiċċettja kemm trid online imma mbagħad meta tasal għall-interazzjoni fiżika ta' interview fuq ix-xogħol jew inkella anke date
Issibha diffiċli. Issibha diffiċli.
Jiġifieri jekk ma jkun hemmx dak il-bilanċ fit-tfal tagħna minn meta jkunu żgħar fil-konsol gaming tagħhom e, u, u ma jibdewx jagħtu importanza lix-xogħol tal-iskola, lis-soċjal, alternattivi bħal l-attività fiżika. Hemmhekk nibdew niftħu ftit ftit it-tieqa għal diversi problematiċi u ma ninsewx li l-console gaming fl-eċċessività tiegħu, għax irrid ngħid li l-gaming għandu l-pożittiv ukoll fuq it-tfal tagħna, imma fl-eċċessiv tinsiex kar li hija attività jgħidulha sedentarja fejn inti qiegħed bil-qiegħda għal ammont twil ta' ħin. allur inti normalment ma tibdix taħli enerġija u anke tmur għal ikel li mhux san għall-ġisem, bħal junk food u hemmhekk tinħoloq problematika oħra għall-obeżità. Imbagħad induru għaż-żgħażagħ tagħna, l-importanza tal-alternattiva li jagħmlu sports fiżiku, attività kulturali. edukattiva, soċjali li mhux biss semmejna t-tfal li laqqas nafdawhom joħorġu barra jilagħbu bil-ballun. Illum il-ġurnata jekk jiġi ż-żagħżugħ, it-tifel tiegħek jew tifla ta' tmintax-il sena, dsatax-il sena u tgħidlek isma' pa, m'iniex ħa noħroġ ta' llum, kważi kważi issarraħ rasek. bil-ġlied kollu li nisimgħu fuq l-aħbarijiet f'dawn il-lokalitajiet ta' prominanza li jagħtu l-pjaċir u nserrħu rasna ngħidu aħjar qiegħda hawnhekk taħt is-saqaf tiegħi imma taf x'qed tagħmel jew x'qed jagħmel taħt is-saqaf tiegħek qed jilgħab eżempju konsol gaming għal tul ta' ħin. li dan lanqas qed jissoċjalizza ma' sħabu, lanqas qed imur għal-lectures. Jiġifieri jrid ikun hemm bilanċ. M'iniex ngħid li m'għandux ikun il-gaming, m'għandux ikun l-i-gaming, gambling online, kollox taħt bilanċ. Immorru għall-anzjani, Karl. L-anzjani ma, ma nistgħux, ma nistgħux inneħħuhom mill, mill, mill-ħsibijiet tagħna, lill-ġenituri tagħna. Għaliex? Sfortunatament, l-anzjani hemm predominanza, Anke skont riċerka li wettqet il-gazzetta illum hemm predominanza li l-logħob tal-azzard jintlagħab minn sezzjoni adulta, minn 51 sena sa 65 sena għandek predominanza. Għaliex? X'inhuma r-raġunijiet li l-anzjani tagħna qed imorru għal-logħob tal-azzard? Iżolament. li t-tfal tagħhom lanqas ifittxuhom. Solitudni.
Solitudni, depressjoni, jiena dejjem waħdi. Ammont ta' flus, Karl, li m'għandhomx fejn jonfquhom. Jew inkella saħansitra tibda tinnota ċertu gideb jew ċertu talb għall-flus mit-tfal, lit-tfal u lin-neputijiet biex ikomplu jippruvaw, jerbħu l-flus li huma tilfu. Allura hawnhekk nagħmel daqsxejn spunt, spunt żgħir biex lill-anzjani tagħna ma ninsewhomx, niftakru fihom u ninteressaw ruħna fir-rutini tagħhom. Ħalli jekk ikun hemm, dan jgħodd għat-tfal tagħna ta' wkoll, ħalli jekk ikun hemm lok ta' vizzju, lok ta' eċċessività, nilqgħuha mill-bidu. Tajjeb li nagħmlu kuntatt mal-anzjani tagħna, mal-ġenituri tagħna, jekk ma nistgħux inżuruhom, nagħmlu dik it-telefonata żgħira, ma noqgħodx ninħeba wara subgħajja llum, il-ħajja tant saret mgħaġġla, li daqsxejn telefonata lil ommok u 'l missierek xi kultant lanqas ikollok ċans tagħmilha matul il-jum. Tajjeb li naraw x'qegħdin jagħmlu, x'għamilt, ma' llum, fejn mort, ma' min mort. Ħalli nerġa' ngħid, jekk ikun hemm lok ta' problematiċi nilqgħuhom fi stadju bikri. Interessanti ħafna, hawnhekk tajna resumé, issa nsvolġu daqsxejn aktar is-suġġett ta' fuq dawn l-iskaletti tal-ħajja. relatati ma' kull persuna. Ħa nerġgħu mmorru lura għat-tfal. Jiena nemmen ħafna fl-edukazzjoni, jiena persważ li inti wkoll, u l-Fundazzjoni wkoll, u tgħidli, iva, irrid nibdew mit-tfal. Jiena nemmen ħafna li jekk irridu bidla għall-aħjar, All right, nagħmlu l-kampanji, u nagħmlu l-kampanji kif nagħmlu, ġieli taraw fuq l-istazzjon tagħna kontinwament vis-à-vis dan is-suġġett fuq kemm għandna nindirizzaw u noqogħdu attenti li ma nilagħbux bl-addoċċ u għandna nkunu responsabbli. Imma jekk hemm xi ħaġa li hija xi ħaġa tant li qed tinkwetana, Fis-soċjetà tagħna rridu nibdew mit-tfal. It-tfal illum iva huma ingaġġati ma' dawn it-tagħmir elettroniku, id-devices, it-tablets, il-mobiles, sejħilhom li trid. Ma nafx jien, hawn min għandu tnejn, tlieta, naraw meta mmorru jien naf nieklu f'restaurants, ninsertaw, bina b'kollox għax jiena m'iniex xi ħaġa differenti. Kulħadd rasu baxxuta u jtija fuq il-mowbajl tiegħu sakemm ma nibdewx nibagħtu wkoll il-messaġġi lil xulxin minn fuq l-istess mejda jew faċċata ta' xulxin. Il-kelma bilanċ hija importanti u naħseb li hemmhekk irridu mmorru l-iżjed u l-kampanji tagħna u l-enfasi tagħna fl-iskejjer tagħna għandhom ikunu fuq il-kelma bilanċ. Hekk hu, il-bilanċ hija importanti immens. Illum il-ħajja virtwali kważi kważi qegħdin nagħtuha ċ-ċans, għax dan kollox iħollu jorbot mill-bniedem fl-aħħar tal-ġurnata, qegħdin nagħtu ċ-ċans li din il-ħajja virtwali tieħu over fuq il-ħajja reali. Vera.
Illum tisma' bil-VR experiences, virtual reality, li dejjem it-teknoloġija qiegħda tavvanza. Ħa naslu f'punt fejn tilbes sempliċi nuċċali u tispiċċa f'realtà li tiggosta inti, tgħix ħajja virtwali. Irridu noqogħdu attenti. F'kull ħaġa hemm it-tajjeb u hemm il-ħażin u hemm il-linja tan-nofs. Issa, jekk għandna it-tfal tagħna li jieħdu pjaċir, u għaliex le, jilagħbu bil-konsol, gaming, isma', bħala ġenituri rridu ninteressaw ruħna fl-attività ta' wliedna. Inpoġġu bilqiegħda magħhom u nispjegawlhom. x'inhu t-tajjeb tal-attività u x'inhu l-ħażin u x'jista' jikkawża l-eċċessività. Jiġifieri, x'inhu t-tajjeb tal-gaming? It-tajjeb tal-gaming huwa għandek issaħħaħ l-attenzjoni tiegħek, tħaddem il-hand to eye gestures tiegħek. tissoċjalizza wkoll b'headsets u saħansitra llum il-ġurnata b'virtual reality experiences anke tuża l-gaming experience tiegħek bħala attività fiżika. Imma mbagħad jekk il-kontroll ta' ħin, il-limitu ta' ħin, jinqabeż, tinqabeż dik is-siegħa fil-ġurnata, dik is-sagħtejn fil-ġurnata, b'mod ta' kuljum, on a daily account, hemmhekk jista' jibdew jinqalgħu problematiċi bħal junk food, immorru għall-obeżità. xogħol tal-iskola ma jsirx. Il-grades, il-marki, fl-iskola jibdew jonqsu u bħala ġenituri għandna nibdew nirrealizzaw, nieħdu interess li hemm xi ħaġa ħażina bit-tifel jew tifla tagħna. Ir-raġuni, ħafna drabi ġenituri jgħidulek isma' x'qegħdin kwieti hu, jiġifieri. Hekk hu, hekk hu, illum il-ġurnata tgħajja bis-sigħat tiegħek ix-xogħol, tmur id-dar, Għandek ix-xogħol tad-dar ukoll x'tagħmel biex joqogħdu kwieti, intihom l-iPad jew il-mobile. Jew inkella, isma' ġie l-weekend għandi bżonn nistrieħ jiena wara ġimgħa xogħol immorru r-restaurant u kif għedt tajjeb ħafna inti, tara t-tfal li lanqas itellgħu għajnejhom minn fuq l-iscreen. Jiġifieri, il-ġenituri għandhom jużaw it-teknoloġija għall-ġid tagħhom stess. X'jiġifieri, Karl? Li inti llum għandek settings partikolari fl-apparat teknoloġiku li tista' pereżempju tillimita l-ħin li t-tfal tagħna jqattgħu fuq l-apparat. Le, għandna nużaw, għandna nużaw. Screen time jgħidulu, Karl. Għandna nużaw l-apparat elettroniku għall-bżonn. Hu di li ma nistgħux aħna noqogħdu ngħidu ħafna affarijiet lit-tfal tagħna meta aħna qegħdin nagħmlu daqshom jekk mhux agħar minnhom għax inkella l-eżempju jkaxkar. Hu di li inutli toqgħod tgħidlu itfi l-mobile. Neħħi l-mobile ħa tiekol u mbagħad inti tkun bil-mobile, hu di li pereżempju qed tifhem. Jiena niftakar pereżempju meta konna meta konna żgħar waqt il-ħin tal-ikel pereżempju, lanqas television ma konna nixgħalu, hu di qed tgħidli llum lanqas toħlomha. li forsi tgħidha mat-tfal u x'vera. Però għalxiex qegħdin ngħidu dan kollu għaliex u mbagħad wara tkellimna fuq iż-żgħażagħ eventwalment fuq l-adulti u mbagħad tkellimna fuq l-anzjani tagħna. Dan huwa ripple effect. Jiġifieri minn hawn u tant snin oħra fejn fejn ħa jmur dal-pajjiż? Il-bniedem, il-Malti, il-familji Maltin u Għawdxin kif se jiżvolġu ruħhom vis-à-vis anki wkoll il-logħob tal-azzard? Għaliex qegħdin ngħidu dan? Għaliex jekk inti għandek tifel, tifla li l-ammont ta' ħin ta' kuljum li iqattgħu fuq it-tablet billi jilagħbu games differenti, eċċetera eċċetera, eventwalment daw kif għadna meta jikbru ħa jibdew iħarsu lejn logħob alternattiv, mhux logħob iżjed li noqgħod jien nispara lil dak u dak jispara lili, pereżempju, jew xi logħba tal-karozzi jew inkella xi logħba tal-FIFA jew tal-futbol. Imma jibda jgħidlek isma' jien issa adult u allura għandi l-flus, għandi l-pocket money tiegħi, għandi l-credit card, nista' nuża u nista' jiena nibda niggembelja, vvoljieri nibda nilgħab ir-roulette u ħafna affarijiet oħra illum mitħaġa hemm fuq l-internet. Illi nerġa' ngħid m'hemm xejn ħażin basta jkollok il-kontroll u l-kontroll huwa Qofol ta' kollox, li ssuq karozza b'veloċità mhijiex ħażina għax inkella ta' warajk jekk ma ssuqx sew jibda jpaqpaqlek u trid iżżomm ir-ritmu tat-traffiku. Imma jrid ikollok il-kontroll għax inkella tispiċċa ġol ħajt u jkun hemm xi inċident, hux veru? Hekk hu, ara Karl, il-gaming dejjem javvanza. It-teknoloġija dejjem tavvanza. Il-gaming fi żmieni kienet attività nistgħu nsejħulha hekk mingħajr riskju finanzjarju. Illum il-ġurnata permezz ta' terminoloġiji ġodda bħal loot boxes u skin gambling qed jidħol il-kunċett bil-mod il-mod tal-logħob tal-azzard Fil-gaming tagħna, x'ġifieri, x'inhi loot box? Loot box tkun kaxxa waqt il-logħba fejn il-pupu tiegħek jasal għaliha fil-livell li inti tkun qed tilgħab u tħallas ammont biex tiżvela dik il-kaxxa x'tista' ttik. Tista' ttik armatura aħjar għall-pupu tiegħek Tista' ma ttik xejn, allura inti qed tħallas bir-riskju li tista' ma tieħu xejn. Hawnhekk nerġa' ndur daqsxejn fuq il-ġenituri u noqogħdu attenti meta t-tifel tagħna, t-tifla tagħna tiġi fuqna u titlobna l-kard tal-bank, Karl. Irridu noqogħdu attenti jekk hi marret tajjeb fl-eżamijiet u tixtieq tixxi pupu aħjar fil-gaming tagħha. OK, il-kard tal-bank poġġi ħdejha, ara fejn qed tuża, daħħal inti id-dettalji, tafdax il-kard tal-bank tiegħek lit-tifel jew tifla tiegħek għaliex għax illum nafu li t-teknoloġija tant avvanzat li tissejvjalek il-kredenzjali kollha. Imbagħad kif l-għada lanqas biss tiġi t-tifla tiegħek titolbok il-kard għax il-kredenzjali jkunu ssejvjati kollha u kemm tafa żbuttuna. Imbagħad fl-aħħar tax-xahar tirċievi il-kont u tgħid hawn x'ġara. U nafu bi stejjer kbar, bi stejjer kbar ta' ħafna flus li ntefqu mit-tfal. bla kunsens tal-ġenitur, hi l-għaliex sar dan l-iżball li qed jgħid Kane. Iżda mbagħad, kif jgħid il-Malti, fatta la żorba, m'hemm x'tagħmel, vol dire, dawn mhux se jtuk il-flus lura. Jekk inti xtrajt xi ħaġa, jekk inti t-tifel, it-tifla, uża l-credit card tiegħek biex agħmel użu minnha għal xi logħba partikolari, kif qed jgħid, biex jixtri xi affarijiet, mhux xi affarijiet biex iġġevihom id-dar, ta' jixtru affarijiet biex jibnu kastell, pereżempju. Għax hawn dawn il-logħob iħajruk. u tara nies li huma ffissati. Li tkun adult għandek ir-responsabilità tiegħek, għandek l-età tiegħek, imma t-tfal irridu noqogħdu attenti ħafna. U ħaġa oħra, Karl, skużani ħa ninterrompik, illum il-ġurnata qed nisimgħu t-terminoloġija ta' e-sports, irridu noqogħdu attenti. Hemm differenza bejn professional gamer li l-attività tal-gaming titqies bħala attività sportiva, li saħansitra l-player li jkun qed jilgħab ikun jilgħab b'mod professjonali ta' kuljum u saħansitra jaqla' l-flus minnha. Social game li hija biex nispjega ftit huma aħna li nilagħbu wara l-ħin tax-xogħol biex nistrieħu eċċetera eċċetera u l-problematic game jiġifieri l-linja bejn is-social game u l-problematic game hija fina ħafna. Ħafna. U rridu noqogħdu attenti li nimxu mal-linja tal-kontroll ta' ħin għax, nerġa' nirrepeti, jekk ikun hemm eċċessività kbira fil-ħin li t-tfal iqattgħu quddiem l-iscreens, jilagħbu, il-gaming, eċċetera ta' anke llum il-ġurnata sempliċi tara t-televiżjoni, jekk inti tara t-televiżjoni b'kontroll ta' ħin mod, jekk inti tqum minn filgħodu sa tard billejl tara t-televiżjoni, Hemm xi ħaġa ħażina, ħa jkollok riperkussjonijiet anke fuq saħħtek. Jien mhux anke anke min jorqod ħafna u anke min joqgħod bil-qeda ħafna. Kollox. Jiġifieri f'koll f'koll kollox irid ikun hemm il-kelma oħra, bilanċ, il-bilanċ, il-bilanċ. Kultant diffiċli ħafna biex biex insibuh. Il għaliex it-tfal imbagħad eventwalment jiġu żgħażagħ, jiġu adoloxxenti imbagħad jiġu żgħażagħ. U diffiċli biex neqilbu s-sitwazzjoni mil-lejl għan-nhar. Dan anki wkoll f'suġġetti oħrajn soċjali, jekk inti qatt ma tkellimt mat-tifel u t-tifla, kif ħa tippretendi tifel jew tifla ta' sitta, sbatax, għoxrin, tmintax il sena ħa jitkellmu miegħek, jekk inti qatt ma kont, ma kien hemm dak il-bond. Importanti dak li inti taġixxi mat-tfal Eventwalment ħa ssibu anki wkoll fiż-żgħożija u mbagħad anki wkoll fil-futur. Iż-żgħażagħ tagħna. Iż-żgħażagħ tagħna wkoll ħafna drabi jispiċċaw vittma tal-logħob u qegħdin ngħidu logħob illi illum huwa aċċessibbli għal kulħadd fuq l-internet. Dan biex ma nsemmux logħob ieħor illi jiġu mħajra biex imorru jilagħbu. bħalma huma l-każinos u ħwienet oħrajn li huma permessibbli għall-adulti għal ċertu età 'il fuq, illi dawn iħajruk. Issa jħajruk mhux minn fuq barra, jħajruk minn fuq ġewwa għax fuq barra kollox tara iswed, imma fuq ġewwa mbagħad ħafna kuluri u ħafna qnieper u ħafna daqq. Min tisma' dawk il-ħsejjes tal-kaxex li ta' rebħ ta' nies, eċċetera, eċċetera. U allura dak li jkun jittanta xortih u jibda jgħidlek imma ħa nipprova għaliex forsi it-ten euros li għandi nġibha twenty jew nġibha thirty. U forsi darba ġitek żewġ u tlieta ġitek żmerċ kif ngħidu. U dejjem tipprova tbeġġel. Il-bużilli su illi inti biex tipprova inti terġa' takkwesta dak illi tlift jew issib min jipprova jaljenak billi jtik xi flus hu jew huma biex huma jkunu jistgħu dak li jkun jilgħab iżda mbagħad titħallat ir-reperkussjonijiet ta' dawk il-flus li inti tkun sellift skużawni jew għas-sija anki tibda inti tbigħ l-assi tiegħek. Jien naf. Għandek xi ħaġa ta' valur, alloġġ li qlajt u lajtu fil-Griżma, ħa ninventa, illi llum forsi jiswa tant, beħħejtu biex inti tilgħab. U nibqgħu għaddejjin hekk. Hekk hu, hekk hu, Karl. Il-gambling, il-logħob tal-azzard, kif ngħidulu bil-Malti, hemm l-istess kunċett bħall-gaming. Inti għandek attività li fiha inti qed tqatta' ammont ta' ħin u qed tonfoq ammont ta' flus bit-tama li inti tirbaħ. Issa, dik l-attività awtomatikament tinvolvi ċertu riskji, riskji finanzjarji. Allura importanti li nimxu mal-baġits tagħna u nimxu mal-kontrolli ta' ħin. Hawnhekk nirrimarka li persuna biex tkun tista' tidħol f'każino, liċenzjat mal-Awtorità Maltija għal-Logħob irid ikollu jew ikollha minn 25 sena 'l fuq. Jekk dik il-linja tal-kontroll sfortunatament tinqabeż, ma nkunux lesti li ngħidu isma' issa daqshekk u nqumu minn fuq dik il-mejda tal-logħob, iva Karl ikun hemm riperkussjonijiet, riperkussjonijiet soċjali, nisimgħu b'każijiet, ta' vjolenza domestika kkawżata mil-logħob tal-azzard eċċessiv, gideb fil-familja lil uliedna ma nagħtux kashom, l-aktar ħaġa importanti tispiċċa l-logħob tal-azzard, nispiċċaw ngħixu f'dinja ta' ħolm fejn il-persuna tiġi aljenata. mid-dinja reali dejjem toħlom, tiffantasizza għal karozza aħjar, ħajja aħjar, dar aħjar, eċċetera u tispiċċa tberbaq mhux biss flusha imma l-għajxien tal-maħbuba jew maħbub tiegħu jew tagħha u ta' uliedu jew uliedha. Riperkussjonijiet mentali, dipressjoni, ansjetà. Riperkussjonijiet fiżiċi l-attività tal-logħob tal-azzard il-vizzju tal-logħob tal-azzard ma joħloqx, allura il-persuni ta' madwar l-ivvizzjat Karl diffiċli aktar għalihom biex jindunaw li l-maħbub tagħhom għaddej minn problematiċi. Allura rridu noqogħdu daqsxejn attenti għal ċertu sinjali, ċertu sinjali finanzjarji pereżempju, il-persuna ħlief tgerger għax m'għandhiex flus ħlief pereżempju jkollha ammont sostanzjali ta' cash fuqha pereżempju statements mill-bank, ċekkijiet jibbawnzjaw jiġifieri l-maħbubin, il-persuni tal-madwar ukoll għandhom bżonn is-sapport mhux biss l-ivvizzjat. hemm riperkussjonijiet oħra fuq uliedna, fuq it-tfal tagħna. Illum il-ġurnata rridu npoġġu bilqiegħda mat-tfal tagħna u nispjegaw li l-missier jew l-omm għandu iva problema vizzju imma qed ifittex is-sapport. Ma fiha xejn ħażin li t-tfal jgħidu li l-missier jew l-omm huwa vvizzjat, induna bl-iżball li għamel u qed ifittex l-għajnuna. L-importanti hawnhekk Karl li l-persuna li tkun qed tbati tgħaddi minn żewġ passi importanti, li tammetti li għandha problema bil-vizzju tal-logħob tal-azzard u li tammetti li għandha bżonn is-sapport. Kif se tieħdu s-sapport? Il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli tħaddem il-linja ta' sapport nazzjonali wieħed seba' seba' seba' fejn kull min iħoss li l-attività tal-logħob tal-azzard qed toħloqlu inkwiet personali, inkwiet mentali, inkwiet fil-familja, tajjeb li jċempel fuq dak in-numru, l-Fondazzjoni tħaddem staff professjonali, nisimgħu l-karba tal-ivvizzjat u nagħtu s-sapport anke id f'id ma' entitajiet oħrajn bħas-SETCA, Caritas eċċetera. jekk il-persuna tistħi tħossha skomda li saħansitra ssemma' leħinha, issa hawnhekk nesiġi li s-servizz tal-wieħed seba' seba' seba' huwa servizz kunfidenzjali u l-anonimità tinżamm b'mod assolut. Imma issib każijiet fejn il-persuna xorta tistħi ssemma' leħinha. Tista' tidħol fuq il-websajt tagħna www.rgf.org.mt u hemmhekk bottom right hand corner fuq il-lemin issib l-option ħamra ta' chatline fejn hemmhekk flok iċċempel tista' tiċċettja mal-istaff imħarreġ tagħna. Ma fiha xejn ħażin is-servizz ta' sapport jitħaddem ukoll mhux biss għall-ivvizzjat imma jitħaddem ukoll għal xi pariri lill-persuni tal-madwar għal xi informazzjoni li persuni jkunu jixtiequ jieħdu mill-fondazzjoni. Tajjeb immens li l-persuna tagħmel kuraġġ, jiena nħobb nirrepeti ngħid li tkun ta' guts biżżejjed, Karl biex taqleb il-folja ta' ħajjitha għal pożittiv. Is-Soċjetà huwa d-dmir tagħha li tipprovdi s-sapport u l-fondazzjoni għalhekk qiegħda hemmhekk. Ejja ħalli nilqgħu l-problematiċi mill-bidu ħalli l-persuna ma tispiċċax ħażin iżżejjed darha mal-ħajt u ma tidħolx problematiċi oħrajn. Normalment, Karl, vizzju iwassal għal vizzju ieħor, problematika tidħol f'problematika oħra. Nisimgħu każijiet ta' użura, pereżempju, biex persuna tmantni l-logħob tal-azzard tagħha. Inħallas lil persuna B, immur fuq persuna A nitlob għal flus biex inħallas persuna C u noqogħdu nilagħbu l-musical chairs ngħidilha jiena. Noqogħdu attenti, illum insemmihom u nirringrazzjahom minn hawn is-setqa. Tħaddem servizz ta' użura. Ċemplu, inqabdukom magħhom aħna. Is-servizz ta' sapport qiegħed hemm, Karl, irridu nkunu ta' gazz biżejjed li nirrealizzaw li għandna l-problema u nirrealizzaw li mhux se taqa' d-dinja jekk, nerġa' ngħid, inkunu ta' gazz biżejjed biex Nilqgħu, nilqgħu nkunu sodi fil-rehab tagħna u niftakru mhux biss, inħarsu mhux biss lilna nfusna imma nħarsu wkoll fuq min jiddependi fuqna. Inħarsu lejn uliedna, inħarsu lejn il-benesseri tal-maħbubin tagħna.
Il-linji tagħna huma miftuħin, min jixtieq li jintervjeni jidħol magħna fid-diskussjoni, tiddejqux xejtan, ninsabu f'xandira diretta rġajna rritornajna lura, illum huwa t-Tlieta, 23 jum minn dan ix-xahar sabiħ ta' Awwissu, għal min iħobb is-sajf, għal min ma jħobbx is-sajf ma tantx jogħġbu x-xahar ta' Awwissu, nistennew li ħa jkollna ħafna tidlik ta' riħ isfel għax-xahar ta' Settembru, x'vera ftit jiem 'il bogħod.

Għamilna perjodu mindu konna żgħar konna fuq il-mejda jixorbu l-inbid. Jekk ġie festa, party, il-festa tar-raħal nixorbu. Jekk ġie l-kappillan dak iż-żmien mindu konna żgħar aħna ntuh il-whisky. Jfadili l-alkoħol huwa parti mill-kultura tagħna wkoll. Il-logħob ukoll. Jien naf xi fieri, f'xi lilieli Maltin, xi pedina konna ngħidulhom meta konna żgħar aħna, llum ma nafx jekk għadhomx isiru, u daqqa terbaħ statwa, u daqqa terbaħ xi ħaġa, u daqqa terbaħ ħempe, bħal din li qed nilagħbu wkoll. It-tombli hu, vol dire l-każini jagħmlu t-tombli, jiriklamawhom, imorru n-nies. Il-Luttu, nhar ta' Sibt, jiena niftakar Kien, kien, kien ikolli lista sħiħa, kont iżżajjen u kont immur fil-kju biex naqta' l-biljetti. Dak iż-żmien ma kienx hawn naħseb jien regoli, ma nafx, imma jien niftakar illi s-Sibt kont nobgħodu għax irid noqgħod immur bin-numri hemm u da. U din hija fil-kultura tagħna di. Ekku, ekku. Il-logħob tal-azzard ilu, ilu mal-Malti u Għawdxi minn żmien il-Kavallieri u anke oltre. Jiġifieri eħe, hija parti mill-kultura tagħna. Imma il-bniedem aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar jevolvi mentalment u aktar jirrealizza x'jagħmillu tajjeb u x'ma jagħmillux tajjeb u jirrealizza kemm hu importanti nerġa' nirrepeti l-bilanċ. Jien niftakar żmien fejn in-nanniet jibagħtu lin-neputijiet jixtru l-biljett tas-Super Five. illum ma tistax tagħmilha karl, jiġifieri ż-żminijiet javvanzaw, il-moħħ tal-bniedem javvanza u għandna nirrealizzaw li isma' ċertu affarijiet huwa tajjeb li nattwawhom b'bilanċ, ituna dak il-pjaċir anke jekk għal perjodu żgħir. ituna dik ir-rekreazzjoni nissoċjalizzaw ma' sħabna, tarhom l-anzjani fit-tombli jissoċjalizzaw bejniethom, imma kull estremità hija ħażina. Hemm mod tiġi l-ġurnata tal-lotterija u nilgħab biljett jew żewġ biljetti, hemm mod l-ammont ikun kbir tiġi dik il-ġurnata u jien nixtri ħamsin biljett. Jiġifieri rridu noqogħdu b'sebgħajnejn għal mhux biss għall-atteġġjament tagħna imma għall-atteġġjament ta' min qed jarana, it-tfal tagħna. Jekk aħna ndaħħlu l-użanza Nagħmillek imħatra li jekk tmur tajjeb l-iskola, l-għada l-istess, nagħmillek imħatra qed indaħħlu ċertu terminoloġiji li t-tfal tagħna joħduhom bħala normali, imħatra, normali, imur ma' sħabu u mbagħad jgħidhom nagħmlilkom imħatra. U l-imħatra mhix xejra li qed tilgħab hu. Ekku, l-iscratch cards pereżempju għamilna żmien hawn Malta kulħadd bl-iscratch cards, kulħadd jagħti ammont kbir ta' scratch cards f'idejn it-tfal tagħna, noqogħdu attenti wkoll. Le għamilna, għamilna, għamilna improvements kbar. improvements kbar, kif qed jiena, il-bniedem jevolvi, jevolvi mentalment. Immur għal gaming fit-tfal tagħna, Karl, jekk jien ħanixxi eh, logħba lit-tifel tiegħi għall-milied, isma', noqgħod daqsxejn attent. Fuq il-peggy number, peggy number x'inhu? Li inti fuq il-logħba jkollok numru l-età ta' kemm irid ikollu l-plejer li jilagħba. Jekk jiena ħanixxi logħba lil tifel tiegħi li għandu tnax-il sena u għandek miktub 18 bl-aħmar, għandek tirrealizza li l-logħba mhux adattata għat-tifel. Huwa xgħidlek dan kbir ta' moħħu avvanzat, imma. Imma rridu ndaħħlu f'moħħna wkoll li n-norma li t-tifel tiegħek jew it-tifla tiegħek se tipprova mingħajr kontroll, mingħajr il-kontrolli tal-ġenituri li tilgħab għal ammont ta' ħin. Issa li tilgħab għall-ammont ammont ta' ħin li diġà huwa ħażin logħba li hija adattata għaliha mod li tilgħab għal ammont ta' ħin logħba li mhix adattata għaliha, ara kemm inti qed tiggrava aktar is-sitwazzjoni. U rajna ħafna affarijiet u kawżi verament koroh. Ħa naraw dan is-servizz interessanti ħafna. Il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' one News għamlet dan is-servizz u mbagħad wara nieħdu t-telefonati tagħkom it-telespettaturi wkoll jekk hemm. Ok, ibqgħu magħna.
Intlaħaq ftehim bejn ir-Residenza San Vinċenz de Paul u l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Mind Sport biex tul is-sena li ġejja jiġu organizzati sessjonijiet ta' logħob għar-residenti li b'mod speċifiku jieħdu ħsieb is-saħħa mentali tal-anzjani. Fil-fatt, l-inizjattiva tinkludi logħob bħaċ-chess u backgammon flimkien ma' kompetizzjonijiet u attivitajiet oħra li huma magħrufin li jrawmu ħiliet aħjar tal-ħsieb. Din l-inizjattiva se tipprovdi qafas li jagħti opportunità lil anzjani biex jissoċjalizzaw iżjed bejniethom u jikkompetu ma' residenti oħra f'atmosfera soċjali u ta' ħbiberija. Dan jgħin ukoll biex jgħolli l-ispirtu u l-moral tal-anzjani li għaddew minn sentejn ibsin ħafna ta' pandemija u distanza soċjali. Dan il-logħob qed isir f'sessjonijiet ta' sagħtejn kull ġimagħtejn, fejn ir-residenti qed jinvolvu ruħhom kemm fit-teorija u anki fil-prattika marbuta ma' dawn l-attivitajiet. F'kull sessjoni jkun hemm żewġ persuni mill-organizzazzjoni volontarja tal-Mindsport, li twaqqfet apposta biex tintroduċi l-idea ta' dawn l-attivitajiet fost ġenerazzjonijiet differenti biex tintlaħaq kull kategorija ta' età. Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva, Jo Etienne Abela, żar lill-anzjani waqt waħda minn dawn l-attivitajiet u bl-anzjani jissoċjalizzaw fl-isfond tkellem dwar l-importanza b'mod ħolistiku ta' ftehimiet bħal dawn.
Diversi residenti qed jiltaqgħu flimkien fi spirtu ta' ħbiberija biex jilagħbu dan il-logħob bħal per eżempju drafts, chess, backgammon, sudoku. Dan huwa logħob li iżomm il-moħħ attiv u nafu li jista' jippreveni d-demenzja.
Grazzi hemmhekk lil one News għal dak is-servizz interessanti ħafna. Hemm xi ħadd fuq il-linja? Ħa noħdu min hemm fuq il-linja u mbagħad Fil-fatt, xtaqt nagħmel daqsxejn referenza għal dak li għadna kif rajna għax interessanti wkoll. Hello?
Hello. Yes, insellmulek. Insellmilkom.
Jiena l-iktar kelma li laqtitni hi l-kontroll. Il-kontroll.
Minn dak jien ma kellix qatt ma kelli kontroll f'xejn. Jekk naqbad nilgħab, m'hemmx kontroll. Jekk naqbad nixrob, Semmejtu s-setqa li ma kinitx is-setqa jiena għalija, illum żgur li ili mejjet għax kien it-tabiba qaltli tliet ġimgħat oħra baqgħalek ħajja għax la bqajt niekol imbagħad u la kont alcoholic bil-pedigree ġifieri. Imma llum għall-grazzja t'Alla ili 21 sena ma nixrobx, sober, u jekk kienu logħob Kien għadni għarus, għadni żgħir jiġifieri, għax t'erbatax-il sena bdejt ninnamra. Hu l-istess. Konna nilagħbu table soccer mhux biex nilgħab. Mhux biex nihda. Domt erbat ijiem, imbagħad, ejja nagħmluha għal xelejn, dak iż-żmien kien għadni bi tliet liri fil-ġimgħa paga jien. U kont niġi laqqas kien ikolli biex immorru naraw film jien u l-mara. Dak iż-żmien kien hawn tokis in-Naxxar stess, jiġifieri għax hemm in-Naxxar. U l-affarijiet ħżiena, dawk li huma vizzji, jien kollha kont inħobbhom. Kollha kont ngħaddi minnhom. Il-biża' tiegħi kien li once li nibda diffiċli biex nieqaf għax kontroll ma kelli qatt. Lil dawk li qegħdin jismgħuna rridu ngħidulhom kontroll kontroll il-ħin kollu. Anke jiġi l-Milied jgħidu ara ħa nieħu erbgħa tal-Milied ma jkunux imdorrijin. Jien alavolja kont alkoħolik u nixrob flixkun whiskey kważi kuljum, xorta fil-bidu laħaq, mhux fil-bidu biss sa, ġifieri jiġu mumenti, illi anke knieħu tnejn double. Jitilgħu ġo rasi u ma nkunx kapaċi biex insuq u ma nkunx kapaċi jibda jħelli lsieni, imbagħad ħalli nibqa' għaddej qisni mhux jien u kemm ħalli nagħti ċans lil ħadd ieħor għax jekk nibda hemm ara rajtha kemm jonħolok f'kollox jekk nibda għandi problema biex nieqaf. Le le ma jiena ħallejtek tesprimi l-mod ta' kif inti esperjenzajt il-ħajja tiegħek anki wkoll vis-à-vis dan is-suġġett Nirringrazzjawk, għall-grazzja t'Alla inti wkoll għadtilna illi dan il-perjodu għadda minn fuqek, sibt l-għajnuna u l-vera. Sigaretti qtajt 21 sena kollox.
Nirringrazzjawk li qsamt l-esperjenza tiegħek magħna ta'. Dejjem bl-għajnuna t'Alla, eh? Ukoll, ukoll, ukoll.
Grazzi ħafna. Valuri dawk, dawk huma l-va. Ara, hawn, hawn, hawn kollox, ma' kollox Irridu, irridu nsemmuha l-kelma valuri għaliex sfortunatament naqset, naqset b'mod, b'mod drastiku. Sinjur għamel ħafna kummenti sbieħ u interessanti immens. U naħseb meta tisimgħu testimonjanza bħal din, hux vera, aktar forsi tidħol fil-qlub u fl-imħuħ ta' dawk li jkunu għaddejjin minn diffikultajiet. Però tista' tgħid li kulħadd jista' jaqa'. Ħadd mhu aħjar minn ħadd. Jiena nħobb li nuża l-frażi tal-mikpilino Grech kulħadd jinsab f'baħar wieħed. Li tkun debboli fil-ħajja faċli ħafna. Tista' tkun debboli minn issa għal mbagħad, mil-lum għal għada. U allura m'għandniex nitkażaw b'ħadd, m'għandniex ninsinwaw jew nakkużaw lil ħadd. Għaliex aħna qegħdin ngħixu f'dinja li jekk ma tkunx int, ikun membru tal-familja, it-tifel, it-tifla, uliedek, ulied uliedek. Kif jgħid il-Malti, kulħadd għandu xi jxomm. Din hija importanti ħafna. Ejjew inkunu bħala komunità u ngħinu 'l xulxin, mhux nippruvaw ngħaffġu. Jekk tara persuna qiegħed m'għaffex kompli tgħaffġu. tkompli tħajru biex inti jiddejjem minn għandek, irid ikollok wiċċek imċappas ma nafx x'hiex biex inti da forsi ħa tieħu xi ħaġa minn għandu u inti taf li għad ma għaffek tkompli tgħabbġu. Tipprova torih it-triq it-tajba. U allura forsi dan huwa l-messaġġ tagħna, ejjew bħala komunità, bħala pajjiż, infittxu nerġgħu mill-ġdid il-valuri tagħna. il-varur li jimpurtana minn xulxin mhux biex nissindikaw fuq xulxin, imma biex ngħinu lil xulxin anke f'sitwazzjonijiet bħal dawn. Fuq dak il-filmat li rajna u anke wkoll fuq dal-kumment tas-Sinjur Kane ħa nagħmlu l-konklużjonijiet tagħna sar il-ħin. Iva,
il-kumment tas-Sinjur nifraħlu minn hawnhekk għal dawk is-snin kollha li jirkupra. mill-vizzji li huwa kien għaddej minnhom. Huwa każ klassiku Karl mid-dlam għad-dawl. U neħdu eżempju b'din il-persuna li għadha kemm ċemplet għaliex jekk nagħmlu moħħna hemmhekk u npoġġu bil-qiegħda u niftakru mid-dieqa mid-dwejjaq kollha li għaddejna minnhom u u u mid-dwejjaq kollha li ġegħelna lil ta' madwarna, lill-maħbubin tagħna jgħaddu minnhom, inkunu kapaċi, kif kien kapaċi s-Sinjur, jaqleb il-folja tiegħu għall-aħjar. Vis-à-vis il-feature, il-feature tal-aħbarijiet, l-istess huwa eżempju klassiku ta' kif il-logħob mhux teknoloġiku, li jista' jkun teknoloġiku wkoll, nistgħu nużawh għall-pożittiv. Għal skopijiet tajba. Għal skopijiet tajba l-features imma jagħmlu sagħtejn fil-ġimgħa iħaddmu ilmenti speċjalment anzjani li jbatu minn dimensja. Nafu kemm hi kiefra d-dimensja. L-estremitajiet huma kollha ħżiena xorta waħda Satejn fil-ġimgħa mod jekk jagħmlu kuljum ħames sigħat, sitt sigħat jilagħbu dawn il-logħbiet ħażin ukoll. Jiġifieri ejja nieħdu. Il-bilanċ, is-Sinjur semma l-kontroll. Il-bilanċ, Karl, il-bilanċ u l-kontroll. Hu kollox għandu t-tajjeb tiegħu u għandu l-ħażin tiegħu. Ejja nitgħallmu, ejja ngħallmu lilna nfusna, ejja nirriċerkaw, inkabbru l-għarfien tagħna fuq dawn is-suġġetti. suġġetti moderni, ejja ngħiduha hekk, suġġetti moderni bħal u attivitajiet moderni bħal bħal gambling online, iGaming, x'jiġifieri gaming, x'jiġifieri loot box, x'jiġifieri. Ejja nagħrfu lilna nfusna ħalli nkunu nistgħu Tekiljaw aktar l-esperjenzi ġodda li aħna xi kultant inħossuna f'diżaġju, l-esperjenzi ġodda li għaddejjin minnhom it-tfal tagħna, iż-żgħażagħ tagħna. Ħafna drabi, Karl, ngħidu ma nkunux nistgħu nifhmu ż-żgħażagħ tagħna minn xiex huma għaddejjin jew it-tfal tagħna minn xiex huma għaddejjin illum. Illum ngħidu li t-tfal tagħna jitwieldu fit-teknoloġija. Alla jbierek, it-tfal ta' sena, sentejn ikunu jafu jħaddmu l-mobile aktar minna. Nieħdu l-pożittiv, nieħdu n-negattiv. Jekk naqgħu sfortunatament fl-estrem, is-soċjetà tipprovdi s-sapport wieħed seba' seba' seba' Il-Fondazzjoni qiegħda hemm biex tagħti s-sapport tagħha. Kane, thank you li kont magħna, eh. Grazzi lilek, Karl. Vera ħadt gost u nifraħlek għall-mod ta' kif twassal il-messaġġ. Nispera li ma tkunx l-aħħar darba din għax nixtieq nintaqa' miegħek aktar sa spiss. Illa għaliex żgur u mhux forsi għandna ħafna fuq xiex niddiskutu vis-à-vis dan is-suġġett. Għaliex? Għaliex kif smajna s-Sinjur stess, il-logħob tal-azzard b'mod aċċessiv u mhux responsabbli jista' jwassal ukoll għal vizzijiet oħrajn, fosthom anki wkoll l-alkoħol biex tipprova minn għalik tnessi l-problema li nħolqitlek permezz tas-sitwazzjoni. Nixtieq nieħu l-okkażjoni biex inselli hawnhekk għas-Sur Robert Arrigo, għall-Onorevoli Robert Arrigo li qalilna li waqt li għaddej bil-kura tiegħu qiegħed isegwi l-programm tagħna. Dejjem tkun qiegħed fil-ħsieb tagħna u fit-talb tagħna, mhux tiegħi biss, mhux tal-familja tiegħi biss, iżda tal-familja estensiva li jsegwuna ta' kuljum. Onorevoli Arrigo, nawguralek fejqan ta' malajr u jalla li ma ddumx ma terġa' tkun magħna fil-programm F-Living Show f'dawn is-sezzjonijiet li tant kont tieħu gost tkun magħna. Ftit mumenti ta' riklami. Wara ħa nisimgħu l-messaġġ ta' Donotello Pisani. u li jaħodna mbagħad għas-sezzjoni flimkien ma' Mark Morales u Matteus Grasso. Bqgħu magħna.